Medo wo zɔ na wo va LMNSegbe ƒe agbasaɛ me. Gbasaɛ míezẽ kɔ srɔ̃ nu tso srɔ̃ɖeɖenyawo kple ʋegbe ŋuti. Ɣeyiɣi yi ke tɔ nye ʋegbie mía ana ƒe ŋkɔ adze eye ɣeyiɣi yi ke tɔ hã nye esrɔ̃ɖenya ma mía na wòadze gake le ɣeyiɣi ye me tɔe nye eʋegbea. Mía kpɔ enya eve aɖewo ɖa. yi wonye ʋeyiʋi nuwɔwɔwo, ʋeyiʋi nuwo le ʋeyiʋi dzi kple eƒe nya kpui eve aɖewo alo nya eve aɖewo nye le kple nɔ. Zi geɖe melé to ɖe anyi se be ame geɖe e le ŋegbedodome ŋegbeta ɖeko woava le agbo trɔm. Ɛ̃, mime be nu la de pɛpɛpɛ o gake ɖeko le gblem ɖe edzi gbegblẽ ɖeko le gbɔ sɔm. Ye nye le le zazã mea, ame gbogbotɔwo zãna nɔ eye le nɔ zazã mea, ame gbogbotɔwo zãna le. Vevietɔ le nɔ tɔtrɔ zu le. Ne èyi teƒe aɖe E nane dzɔ va yia? Ʋe gbe ƒe nya ti ye wozã me nyae nye nɔ. Oo, menɔ teƒea hafi wòdo gbe ɖa, alo menɔ egbɔ hafi wòdo gbea ɖa. Gake zi geɖe nua dzɔ va yi loo, gake ame geɖe nɔna gbe be womele egbɔ hafi. Oo, nye ŋutɔ mele gama la. Nye ŋutɔ mele gama hafi wògblɔ nya, hafi wòwɔ nu, hafi wòɖu nu, hafi wòxlẽ Biblia la. Nye ŋutɔ mele gama kpɔe hafi wòyi sɔleme. Nye ŋutɔ mele gama kpɔe hafi wònɔ nu xlɔ̃m ɖe vie. Ao, edzɔ va yi. Ta ne be yeagblɔ nya ko le ŋkuɖoŋti kpɔkpɔ be ɖe edzɔ va yia, ne wònya dzɔ va yi koa, meganye le o, ezu nɔ. Menɔ egbɔ hafi, menɔ teƒe ma, menɔ kpli le teƒe ma. Ehɛ nɔ ye menye le o. Ekpɔ nenye le English gbe me ye. Ne ame ɖe bia do English gbe ma ko be o eh, I am there. I am there. Vɔ nɔ dzɔ va yia, me xɔe se be ɖomahi wo hã agblɔ be o wodo English gbe gbegble eh, ko ke adi adi be yeakui. Ke mía tɔ atia atia yi ke mí dzɔ kpli ya wema wo na mí ɖe. Ta Le, magblɔ be le English me be is, le, is gake nɔ la enye was. Ta míaze nyuie, mele teƒeɛ, le, ye nye fifie nɔ le dzi ta fifi le akeɛ le nye kpɔ mea, mele nu ƒom, le, nu, ƒom, eye le hã zɔna kpakple ye ŋu ne ava le ŋku le nya ŋu ŋuti ko asrɔ̃e kaŋ le eƒe takeke me gake fifi la etɔ koe nye be nya kpui eve yɔ le kple nɔ ne nɔ va yi koa nɔe menye lee o ne nɔ le edzi fifi la le ne nɔ le ŋgɔgbe hã la le. Gake míagava lé ŋku le eŋuti megbe agakpɔ bubu hã ɖa. Enya ti eveawoe nye nɔ kple le. Le ezã yi nyuietɔ. Míede gbe ʋegbee ne yi ŋgɔ. Akpe na wò le gomekpɔkpɔ le ɣeyiɣi etɔ̃ ma ta. Míagado go.